mi ri yini n'wana madana a mani na huwa n'wina no mani no powanga hi n'wana madana a n'wina n'wani mboni ro sungula n'wina musi na me a ni ngheni ro sungula kwalaho mani namuntlha ni lava hi vulavula namuntlha eyi ka ka ha ku hundza kulukumba van'wana laniwa va vutisa ku mi titwa njhani loko mi ri ka winning team se n'wina mi ri yini na mina lava fika ni tlhandlekela xivutiso xa mina kwala henhla ka ka question leyi vona va nga yi vutisa
okay vutsani okay a ni ri um b m q ni to i team na yona then ku va na team letin'wani ne yes loko mi ba music mi va mi karhi mi bela ku mi la ku tlula team yin'wana kumbe mi bela ku yini um
mata hi va hi ri na problem ya yini loko hi cha music eh hi va hi ri na problem ku hi number one hi tsutsumela ku siya mani Hi- hina loko hi cha music hi la ku hindza album leyi ya hina yi le ndzhaka Oh. yini Oh, lexi n'wina mi xi endlaku i ku mi compete na ti-album leti n'wina mi ti chayaka ndza yena a mi compete na vanhu van'wana Ah, eh, ah, ah, lava van'wana a- a- a hi kona cause mm, eh, ka bmq hi hina number one number two ku hava number three ku hava number four ku hava number five ku hava ku na number six ti khome hi n'wina ti-position leti ya ku fika le ka number ten ne okay se masita ku ha se hina hi bela ku tlula hina ku ku tlula album ya yo hetisela hi okay ya mi hlamule kahle question yaleyo even then ni kombela no hi va realistic ne hi languta ku ri music wu njhani na ku vanhu va rhandza yini ne mi swa ku ma swi vona ku loko mi kha mi famba halawani emalambani halawani i va xinyori sweswo i ntiyiso sweswo ni yeah even then ku na lembe rin'wana i 2019 mi sure ku a mi ri Yeah. a mi ri producer wa Ben Menga ni 2019 ne
yes even then ku vuye ku huma album 2019 hi March hi week- hi Good Friday album liya ya ni happy December even then ku ya huma swingwiringwiri ne yes ya se ni kombela ku hi languta eka ti-album ta timbirhi loko ni tsundzuka hi ma hi hi april loko ku huma ni happy a ku hume na album ya nqambi leyi into yi opposa team ya n'wina ma yi tiva nqambi ya kona mo ni nga yi vuli vito ne ya nqambi liya loko yi ya humesa album liyani vanhu vo tala a va vulavula hi timhaka ta ku ri eh i tikisele ngopfu dama ka album liya i fika a tlula album ya ni hit mi ri yini album mi ri yini mavekelo malama ke n'wini um hi n'wana bam n'wina madala
um
i khale n'wina ka mi hi feva so eh um loko munhu o Mm. ta a fika a endla xi xa wrong mi nga rivali ku hi lembe lera ra 2019 i nkarhi lowa ku nga onhaka event liya then vanhu va sungula se ku lava ti-mistake va nga hi tekeli ngopfu nhlokweni oh. then album liya is not soko a yi nga right eh. i timhaka ta ku vanhu se va kwatswikwini leswi hi nge te ta swi endla a ha swi endlangi se vanhu va fike va va cinca timhaka hi mhaka ku ri a swa ha endlani leswi n'wina a mi la ku endla swona kumbe e, e, e n'wana bava n'wana mabyeleni
n'wina loko event liya a yi vi successful ku tele a ku ta va kha ku vulavuriwa hina kwati va vheta va vo vheta va kwini swi ri na album ya best a va ha dzi va la ku cheka ku yini hi yini eh. swi va vheta ku a na hi ta va milon'weni for for n'hweti hinkwayo or two months a hi n'hweti hinkwayo lembe hinkwaro a ku ta va ku ri n'wina ku fanele lembe ra twenty eighteen leswi i twenty eighteen loko ku ndliwa philip giyanne e eh, like a ku nga ri na a ku ri hava lexi a mi ta vulavula hi xona xa xa bed eh. se laha ni kota ku vulavula ku a ah, futhi event liya yi va ngi successful ah that's why na album liya yi yi nga ri xava mara loko yo va successful a mi ta twa va ku event liya yi ve successful na na album liya ya vona yi yi ve successful eh ya mi mi veke kahle kwalani ka lembe ra 2019 ni tsundzuka ku hume ti-album ta yi three ta president ne
i two a ni ku na liya ya ya bulovedi liya a yi huma ni oh ya ya ya mi right mi yi yi tirhe hi n'wina na yona muzi liya um a ni ri part ya ya ya ya ya yona but a ni a ni tirhanga ni hoxangi voko a mo va part ya yona ni a no va part ya yona and the reason ya album liyani ne um a ku ri ku shifta focus okay
va nga swi tivi ku hi hi ya ta hi kwihi loko hi dropa tisingilisingili letiya ta yinani letiya a hi bayisisa vanhu ku endlela ku kahle kahle munhu swi vulaka a ku ri marketing a ku ri marketing strategy ne um

ku vulavula ntiyiso ni strategy lexi a ku nga xi tirhisa ni a xi ri powerful ngopfu ene hi leswi na mina a ni swi hlaya ku loko vakulukumba lava va humesa maxengixengi vula wu lava ku hina hi languta ku ri album leyi taku yo lava ku va na yini vo ngo vo ngo hetiseli hi swona a ku ri strategy lexiya ni swi vonile mara a ku ri ku a ni lava ku tiva ku why ku hume ti-album ta yi three hi lembe rin'we mara ku sukela ka twenty twenty ku ta fika laniwa ni vona kha ku huma album yin'we yin'we se ni.

yi na mm, yi na three k shares eh ya vanhu a va nga sheri ku album liya ya inani ya home. mara se va swi tiva hi mhaka wrong spelling yin'we ntsena okay se na se ku va n'wina mi endle leswiyani a ko va timhaka ta ku ri a mu maketa ntsena aka album leyi nga ta huma sweswiwani a swa ha bohi ku ri mi nga maketa hi ku already vanhu va veke matihlo ka n'wina mi swi veka hi ndlela yeleyo kumbe njhani um i rini a na ha tsundzuki ku na hi tshame endla marketing yin'wana ne eh. ni tshame ni posta picture me eh. ya ya cover ya beni eh. endzhaku ka awara beni a posta ku ha yona na tsundzuka nkarhi luwani
a ku ri marketing strategy ya hina ya ku eh, hi tshama hi ri milon'weni mi ti vutisa ku producer hi postin then artist yi ya vula swin'wana swo ka swi nga ri swona eh. like hi teka mihleketo ya n'wina ku hayi ko ko va ku endleke nini ku endleka yini kwala ka vahisava la eh. okay lero n'wini i'm confused kahle kahle na u mi twisisa ku mi hi tlanga ti-mind games kwalani question yin'wana leyiwani loko n'wini mi artist musi na n'wina ne eh ni le ka group mi le ka group ni okay ya mi le ka group sikiza boys ehe se loko Mm. one day okay for an example this year ku ta huma album ya president ben ma hi nga na n'wina hi nga yi langutela mos album ne
ya hina mi ta yi la eh mundzuku hi ta va hi ri busy studio na ya mahengani va sikiza boys hi ta yi kuma hi december okay se loko n'wina mo tikuma siku rin'wana president va humese album ivi then na n'wina mi humesa album ivi then n'wina mi tikuma mi beti hiti ku tlula president mahingani hi leswi vanhu va nga ta va kha va swi twisisa swona mi ta titwa njhani um xin'wana xi nga ta ka xi nga endleki ku yi humesa album hi nkarhi wun'we okay no vula ku sweswiwa a ni president va ri va ta humesa september even then n'wina hi december loko mi ya humesa mi kuma ku se hi tsema lembe n'wina ku va efe hi tsema hi president mi ya titwa njhani
um ku ta va ku nga ri na xihoxo ngopfu ja because um album liya hi ta va hi tirhi swin'we um ni ya fila happy na mina ku

mina ni wa ka makaringi mina
um mwa ka makaringi n'wina um va makaringi va na muti na n'wina mi va na muti Eh. mara mapamiya le loko va na timithingi ku va na Ehe. mitlangu maya le ka makaringi na n'wina mi Ehe, mi ya veka rayinani ku hayi swi nge endleki la mutini wa bava sweswo mi nge swi endli la eh, mara mi ri na muti na n'wina eh, question ya mina a nge se helela mara eyi u nga yi continue um ka aka sikiza boys ku na vamakwavo va n'wina kumbe vanhu lava mi tirhaka na vona ni ya aka b m q ku na president ben mayengani ne ya se swa endleka ku ri loko mi kha mi tirha project ya ka bmq hayi ya sikiza boys ya ka bmq swa endleka ku ri vanhu lava nga ka sikiza boys va ya aka project ya ka bmq na um
sikiza boys hi hina na mina ni wela kona eh. se ni va sikiza boys va yi ri kona laha ndzeni hi mhaka vito ra n'wina ntsena va na munhu wun'we wa sikiza boys eh. u va a ri kona that's why vanhu va ka escom va tele ngopfu mari loko ko ta wun'we va ta ka ku tiva vanhu va ka escom va ta ka ku tiva vanhu va ka escom ne ya
mara mu ku ti wun'we mara va tele va ka escom va tele va ka escom ne okay a hi languteni laniwa loko mi sungula ku chayela beni mayengani a ni mi mi te mi hlangane hi twenty seventeen loko ni twa interview ya mina le ka soli makamu lene
yes ya mi hlangane hi twenty seventeen even then twenty eighteen ku ya huma album ku ta fika nkarhi lowuwani se vanhu a va vulavula i ntiyiso ku vanhu a va vulavula ku ri loko n'wina ma ha ku sungula a va ku a mi yi koti voice ya president ben mayengani loko ma sungula even then ku ya va ka ku ya va ka nkarhi lowuwa ku ya va ntiyiso mo ni heta ku ni fomuleta inani mo ni heta ku fomuleta lanona mo ni heta ku fomuleta question even then ku ya fika ka album yo gina ya malambani ku ya va ntiyiso malambani i album i album yin'wana yikulukumba swinene a ni voni ku ka ti-album leti ti nga huma sweswiwani yi kona leyi nga ta tlula malambani se mi ri yini ma pfumela ku mi lo improve ku sukela le ku ta fika laniwa na kumbe a mo famba hi xitandati lexiya i ku be i ku president mengani leswi a va a va yimbelerisa hi swona kumbe njhani um
ni vi na problem ya ku um loko ni sungula ku tlanga

loko hi sungula hi tlangi inani hi tlangi titoma a ku ri hava nghoma yo yelana ya munhu laha ndzeni laha um se mo ni hlamula na leya inani na leya voice ya ku a ni nga yi koti um voice ya ya swa ni fanela a yi ri njhani loko n'wina mi yi yingisela voice ya president ben mayengani e like a swi nga complimentani na eh na nghoma liya swa ni fanele ku n'wi mi swi yingisela ti-beat na ti-vocals va lwa ntiyiso a swi famba kahle a ni ku na ku ku na vanhu lava va analyzaka music ku se ku va na vanhu lava kuma ku vo lava ku twa voice ya ben mangan just va va twe voice ya ben mangan i hit
ya se layani vanhu lava va analyzaku music ne va fika va vula timhaka ta ku yini laha president a suka kona na laha a nga kona sweswiwani a va vula ngopfu ku a swi fani mara sweswiwani le president mayengani a suka kona na laha sweswi a nga kona laha a ka nkarhi wa sweswiwani swa fana se komba ku yini se mi xi kumi xitandati xa beni mayengani a ni tivi ku ni hlamule kahle a ni ti ku ni veke kahle sweswiwani na
ya mi veke mi veke kahle eh, mi veki kahle mara ne Eh. a ni tivi ku ni fanele ni- ni hlamula ni ku yini a ku ri a- a- a ku ri hlamula question liya ya ku ri ku sika leyi ku ta fika laniwa mi twa njhani n'wina hi leswi vanhu a va vulavurisa hi swona ku ri a mi nga yi koti mara sweswi ma yi kota
Eh, mo ni hlaya leswi mina ni sungule ku mixa album ya ben mayengani hi malambani um amu amu anza mi ya beni ma ingani a ni chaya tibiti mehe um ni va nyika tibiti va yimbelela loko va heta ku yimbelela ni nga ha yi ngheni ku swi heleli kwihi swi ku yini yini a ni nga ha yi ngheni oh until ka malambani leyo hetisela everything lexi xi nga laha mixing handle ka mastering eh. mixing everything lexi ni nga endla ku um beat leyi fanele yi fambelana na voice leyi eh. hi mina ni nga endla ka album leyo hetisela leyi ni nga rhanga hi yona o ya na mi twisisa mi hlamulekele ku xeletin'wana ni nga nghenelele helo ka ti-voice

na yona president Yeah. a yi kha yi nghena kahle la a ni nge lavi ku vulavula mavunwa track leyi a mi yi bini leswi ni nga yi xanisa swona track leyi a mi yi bini nkavi yo basa ni nge chavelela ntiyiso hayi wena madala a no va na ti-question ta ku tala no la ta mi complimenta ntsena ku ri mi tirha ntirho wa kahle a hi phuxeni xigeza xi ya mahlweni n'wana madala no ha